Хөрмәтле YouTube каналын карап баручы милләттәшләребез, бүгенге кунагым Күренекле табиб, шагыйрь, язучы Нәкыйп ага Каштан. Э, безнең бүген менә шулай икәү э, язучылар э, берлеге бинасында һәм аның шушы хозур ишек алдында әңгәмә корып утыруыбызның бер сәбәбе бар, ул бик гыйбрәтле сәбәп дип әйтер идем мин. Беренче августта Хәтхи Бурнаш дигән күренекле драматург, шагыйрь Милләтпәрвәр әдибебезнең НКВД җәлләдләре тарафыннан атып үтерелүенә 80 ел була. 42 нче елның 1 августы. Менә аны хәтерләп, аның рухына дога кыла торган көн, аның иҗатына, тәрҗемәи хәленә күз сала торган көн. Инде минем менә э, Нәкый ага Каштан, ул безнең Язучылар берлеге әгъзасы гына түгел, ул Фәтхи Бурнашның туганы, авылдашы, хәзерге Чувашия Республикасының Батыр районының Кыр Бикшеге авылына да туып үскән. Нәкыйб ага, менә дөрестән дә Фәтхи Бурнаш бит инде ул э, бик яшьли әдәбиятка килеп кергән. Аннан соң атаклы Мөхәммәдия мәдрәсәләрен тәмамлаган. Һәм гомумән аның шәҗәрәсен Сездән дә яхшы белүче кеше юктыр, туган да булгач, авылдаш та булгач, һәм каләм иясе дә булгач, менә кулыңда үзең чыгарган бик затлы китап. Без инде ансы Кырбикшик авылына багышланган бу китап турында аерым тапшыру эшләрбез. Ә сүзебез Фәтхи ага Бурнаш хакында.
Бик дөрес әйтәсең. Фәтки Бурнаш 1898 э, елны Биши тавында туган. Э, күп э, балалы гаиләдә туган булгаштан инде ул аннан соң әтиләре аларның чирле була, имам хәзрәт инде ул. Нәселе муллалар нәселе. Аның әтисе дә мулла, Аннан соң бабасы да мулла, бабасының әтисе дә мулла. Безнең авыл нинчә күренеп тора. Ул Нагыйвага мулла, мулла нәселе белән гел менә шулай кыз ул алышып яшәгән бит инде шуннан да. Әйе, әйе, менә ул заманда муллалар кызларын биргәннәр мулла егетләренә Э, мулла җегетләре мулла кызларына өйләнешкән я булмаса нинди дә булса теге князь я булмаса помещик дип әйтергә морза шундый нәселләргә бер берсенә өйләнешкәннәр мәсәлән безнең абдулмән дигән әнинең про теге прадедушка дип безне әнинең бабасының бабасы дип әйтик инде аның кызы менә фәтки бурнашның вәлид исемле хәзрәткә аның баласының әтисе була, кияүгә чыга. Шуның белән дә Фәтки Бурнашларның нәселе э, хатын-кыз ягынан э, безнең э, әни нәселенә керәләр. Аннан соң инде шундый бер Казахстанга баргаштан безнең әбинең туган таныклыгын күрдем дә алып кайттым. Шәһадәтнамә.
Әйе. Дип әйтәбез бит инде. Әйе. Алып кайттым да.
Хәзер шундый кызыклы ни килеп чыкты. Әбинең әнисе Абдул Валеева дип язылган. Абдул Вали, Абдул Вали ул Фәтки Бурнашның бабасының браты. бер туган Ана, менә шулай иттереп безнең э, ике яклап э, бәйләнеш бара фәтки бурнашлар белән. Беренчедән э, әнинең нәселенә керәләр, бөтен бурнашлар хатын-кыз нәселенә. Икенче яктан безгә без үзебез килеп керәбез, аларның хатын-кыз ягыннан безгә яңадан килеп керәләр. Менә шундый элек заманда шулай булган да, өченче дәрәҗәдә туганлыкларга кияүгә биргәннәр һәм өйләнешкәннәр. Әгәр дә менә шуны карасаң, архивсыз да ник әйтергә булдыра алсаң, бу лар электән туган булганнар бер-берсенә дип. Менә шундый кызык. Борынгыларның дип әйтик, э, өметләре акланган күренекле табиб һәм шагыйрь э, дөньяга килүенә аларның да сәбәпчеләре иде. Алар сәбәпче.
Инде Фәтхи Борнашка кайтсак, э, нәселдә Борнашка хәтле менә иҗат белән Моннан әйтик, алар бит инде мәгърифәт кешеләре, мәгърифәт таратучылар. Былай да яртылаш язучылык белән шөгыльләнгән дисәк тә була, чөнки иң грамотлы кешеләр муллалар булган иде. Әйе, шулай, шулай. Алар Мөхәммәдия мәдрәсәләрендә укуда бит аның менә. Тукайлар заманы, дими, Галимҗан Ибраһимовлар. Һәм анар гражданнар сугышы чорында күтәрелеп китүе бик кызык шәхес бит инде.
Бик дөрес әйтәсең, ул менә э, алар э, язучылар э, ник дисәң э, авылның менә безнең э, минем мин кечкенә вакы- бала вакытта әйтәләр иде авылның эч э, тарихы бар дип. Әйе. Югалган янә шул тарихлар. Аны озак еллар буе уйлап йөрдем. Нинди эш тарих булырга тиеш тә улныкы югалган барысы да. Кая киткәннәр алар? Шуннан соң э, архивларда җири-җири эзләп таптым. Алар э, э, таныклыклар метрики китаплары булып чыкты. Эш безнең авылда эш мәчет, эш муллада, э, эш э, Әйе. Һәр мәхәллә үзенекен туплап һәр бара. мәхәллә үзенекен туплап бара. Алар авылда югалганнар. Архивларда сакланган Уфада менә э, бар һәм Казан архивында бар, бераз гына бар иде безнең район архивында. Вот аларны бөтенесен дә мин җыеп алдым шул архивларны. 1838-дән э, алып 1920 елга кадәр билгеле анда югалган әйберләр дә бар. Шул ук вакытта бик кыйммәтле шундый соңгы елларда артыгысы белән дә кыйммәтле язылган, анда тулы язылган, әтисенең исеме һәм бабасы язылган урыннар да бар әйтик. Элекке заманда исемнәре генә язылып барган, кыска. Вот. Аннан соң күрәсең, нинди дә булса теге мөфти хәзрәт күрәсең указ биргән һәм тулырак яза башлаганнар ниләрне, архив документларын. Менә шуның белән дә күп нәрсәне эзләп табып һәм аңлап була. Тоташтырып була, нәсилләрне бер-берсенә тоташтырып була. Менә шундый кызыклы нәрсә дә инде. Ә менә Фәтке Бурнашка килгәндә ул дөрес әйтәсең, э, э, әтисе дә чирде булгастан инде, аннан соң күп балалы да булгаштан. Ә, авыл ул заманда ярлы, ашлык еллары э, килеп керә бит әле соңыннан. Әйе, төрле чорлар. Шуның өчен дә менә әйтәсе килә, 1907 э, э, елны әтиләре Мөхәммәдия мәдрәсенә Фәтхи Бурнашны һәм Вафа Бурнашны укырга бирә. Вот. Алар ә, бала чага гына бит, теге 98-дән 9 яшьтә генә була. Әйе, шәкертләр.
Әйе, менә энесе 2 яшькә яшерәк 7 яшьтә. Аларга беркем дә ул заманда ярдәм итмәгән авылдан. Ярдәм итүче юк. Шуның өчен дә Фәтки Бурнаш менә кечкенәдән үк э, э, Мәкәрҗә э, ярминкәсендә теге пешерүчеләрнең ярдәмчеләре булып эшләп, акча туплый үзенә яшәр өчен дип әйтергә кирәк. Аннан соң Казахстан далаларына барып, бала чагаларны укыта. Вот бик башлы җегет була ул. Аннан соң э, Тукайны бик э, ярата шул заманда. Э, аннан соң Тукай менә шул Тукай үлгәннән соң инде аның өчен ни үткәрәләр? Собрание дип әйтик, җыелыш үткәрәләр дә, шул җыелыш билгеле була да, аннан соң ул китәргә мәҗбүр була Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән. Һәм үзлегеннән торып укытучылар неен бетерә, семинар, семинар дип атала моны менә укытучылар не бетерә дә ул таныклык ала һәм урысча да татарча да һәм теге искечә дә төрлечә бик төгәл язарга өйрәнә ул менә шундый дип әйтергә кирәк менә шулай иттереп ул аның әле ничек яшәешләрен белгән кеше юк Ник дисәң, язылып калмаган. Ә үзе репрессиягә эләгеп, менә атылып үтерелгән 1 августта Э, безымянный лак дигән нидә куйбышев бу самарада инде самарада самарада самарада э, атып үтерелгән Һәм бер кем дә белми, әйтәләр, аның язган бәлки булгандыр шигырьләре ул бит поэмалар яза бит аның менә мин поэмаларын укыдым бик зур шундый казак кызы дигән поэмасы бар менә бик матур шундый язылган аның поэмаларын ул заманда иң яхшы язылган дип санала шул заман өчен әсәрләре пьесаларын да Шигъри өслүптә яза бит әле. Шигъри, әйе. Һәм менә ул э, шәһәр э, труппасы белән э, Кәриев белән танышып инде, аның белән нитеп шул пьесалар яза башлый, шул вакытта Найденовның ниендә язып инде, күрәсең, аннан соң аңа театр аркылы бераз акча керә башлаган дип уйлыйм мин шунда. Әйе, анар тәрҗемәләр белән шөгыльләнә. Тәрҗемә. Әйе, күпме. Бик күп язучыларны тәрҗемә итә, урыс язучыларын һәм э, төрки язучыларны тәрҗемә итә ул. Менә аның тәрҗемә э, әйберләре әле ничек дип әйтергә кирәк, бер кемдә кызыксынганы юк. Әле мин э, информация җыеп алган идем ул мәсьәлә буенча да. Әле бик теге эшләп бетерәсе әйберләр бар, шуннан соң аның тәрҗемәләре белән шөгыльләнергә уйлап торам. Ни, Әле берәр әдәби әсәр дә язырга исәбең бардыр. Әйе, мин э, материал тупладым инде менә, бәлки урыннар э, турында китап язырга минем планда бар. Хәтта әйтәләр, менә шундый э, мизгелләр бар, ни өчендер кайсы бер ниләр Фәтки Бурнашны Бүгенге көнгә кадәр яратып бетермиләр. Ни өчендер, вот анысын мин белеп бетермим. Әмма дә ләкин ул менә заманында э, репрессия корбаннары булган э, язучыларның э, балаларына ярдәм иткән. Күрәсең бит инде ярдәм итер өчен мал кирәк үзең беләсең, акча кирәк. Бәлки ул кемгә дә булса гонорарын да биреп бетермәгәндер. Ул тегеләрнең бит яшәр өчен кирәк. Да, мына бәлки мин шулай дип уйлыйм, ул ярдәм итү уңаеннан э, ничек тә булса үзенең дус кешеләреннән ул чит кешенең э, гонорарын үзенә э, ала алмый ул билгеле әгәр дә дус кешесе булса инде ачуланмас дип алып үзенең генә үзе дә яшәргә тиеш бит инде җитешмәскә мөмкин дип уйлыйм мин үземчә вот шуның белән әйтәсе килә менә фәтки бурнаш гомумән алганда бик биек кеше ул Андый кеше татар әдәбиятендә юк дисәң дә, ник дисәң, күп кырлы кеше ул, күп кырлы. Җәмгыять эшлесе дә ул. Э, театрда да э, һәм анар менә әдәби тәнкыйть аның әдәби тәнкыйть әйе аның әдәбият галиме дәрәҗәсендә әдәбият галиме дә ул әдәбият галиме дә ул Аннан соң, әйе, драматург, менә драма, Тахири Зөхрә драмасы аның эшләнеп бетелгән бердән бер татар әдәбиятендә әсәр булып санала. Тахири Зөхрә. Ул сәхнәләрдә куелып барадыр иде. Мин карадым, Тахири Зөхрәне миңа бәхет булып дип әйтергә кирәк. Аннан соң аның менә соңгы елларга кадәр барды Яшь йөрәкләр дигән әсәре. Ул әсәр инде менә безнең авылның тормышыннан алып язылган әйберен теге. Сианада инде бөтенләйне хәтта таныйсың да. Әй, әй, әй. Кайсы нәсел? Кешеләр үзләрен таныйлар менә. Карыйлар да театрны менә мин караган идем. Бу соңгы елларда әле күренми, менә берничә мәртәбә берничә еллык караган идем аның ниләрен инде. Куйдылар, бик матур куйдылар. Халык менә Берәү торып басып алкышлый нини зал. Андый хәлне күргәнем юк. Менә аның э, спектакль бетә, бөтен зал менә үзеннән үзе теге э, не команда биргән кеп торып басалар да менә курчага менә антыканны күргән юк иде. Менә шунысы кызык. Нәкый ага, сез тугансыз гына име? 42-нче ел, дәһшәтле 42-нче ел. Менә минем әтием дә 42-нче елы, Аллага шөкер, менә сез исән сау, ил агалары. Әфәти бурнашны менә халәт була. Үзебезнең милләтпәрвәр э, ил агасы дәрәҗәсендә име хезмәтләр куйган. Ни бары 44 яшендә. Һәм анар татар язучыларыннан менә шу э, репрессиягә җәлләтләр НКВД җәлләтләре кул астына эләгеп, репрессиягә эләгеп, Күпме кемнәр исән калган, ә ул менә иң соңгы атып үтерүче һәм кабере дә моңарчы билгел түгел бит әлеме? Юк. Менә шул әсәрләре белән безнең хатирәләребез Фәтхи Бурнашны яшәтә. Халык күңелендә аның иҗаты әле Алла Алла Бисаның менә э, пьесалары да, куелмаганнары да спектакль булып, кинофильмнар булып чыгар. Һәм менә Авылдашы Нәкыйп Каштан тарафыннан роман буламы ул, әдәби документаль әсәрме, аларын да безнең милләтебез үз кулларына алып укыр, дип әйтик. Инде Нәкыйп ага менә шушы Фәтхи Бурнаш турындагы э, хатирәләребезне түгәрәкләп, менә тагын менә әле бит э, кыр биксегендәйме, мәчеткә дә Фәтхи Бурнаш исеме биреләйме, әле аерым музейлары да булыр. Менә шулар турында да Әйе, дөрес әйтәсең, э, авылда э, менә э, соңгы вакытта Фәтки Бурнашка памятник куйдылар менә шул Фәтки Бурнаш исемендәге мәчет алдында аңа памятник куйдылар. Фәтки Бурнаш урамы шул мәчет урамы фәтки бурнаш урамы аннан соң инде менә фәтки бурнаш исемендә безнең авылда мәктәп тә фәтки бурнаш исемендә йөри фәтки бурнашның исеме безнең авылда саклана һәм бик ничек дип әйтергә кирәк авыл яшьләре дип әйтик спектакльләр куялар бездә халык театры безнең авылда менә бердән бер халык театры бар тәфкил заманында шундый яулап алынган иде халык театры дигән исем белән менә шулай иттереп фәтки бурнаш туында гомумән алганда бездә мәктәптә балалар ниләр шундый өйрәнеп көннәренә гел билгеләп торалар аның премиясе дә менә барлыкка китерелгән инде безнең чувашия теге дини нәзәрияте буенча эшләнгән инде ул ул премияне миңа да биргәннәр иде Нәсел мәрҗәннәре дигән китап чыгарган идем мин. Анда 20-дән артык шагыйрь иң беренче урында Фәткип урнаштыра безнең. Безнең, безнең нәсел шагыйрьләре, аларның күбесе хәзер бу дөньяда юк инде. Менә ә, китап да алар бар, дип әйтәсе. Әле ул нәсел шагыйрьләрен бер аерым тема аерым тема, аерым тема бирсәң ярый. Бик кызыклы китап ул.
Рәхмәт Нәкыйбага.